Рамазан ае инде ул килгән кебек, ае узу, узучан да. Ягъни вакыт ул бер килә һәм бер китә. Әмма ләкин Аллаһ Субхана Тәгалә безгә шушы аерым бер көннәрне, аерым бер вакытларны билгеләде. Карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйтте, Айларның да иң хәерлесе ул шушы Рамазан ае диде. Ягъни айлар арасында без инде иң күп Аҗр савапха, иң күп файда ала торган, иң күп Аллаһның рәхмәтенә ирешә торган ала торган ай, ул Рамазан аедыр. Һәм Пәйгамбәребез дәвам итеп әйтә, көннәрнең дә иң хәерлесе, җомга көн, ди. Әйе, көннәр арасында, безләргә дөньялык һәм ахирәт өчен иң файдалы көнебез, Ул да булса нинди көн? Шушы җомга көн, ди. Шушы Рамазан аеның ахыргы ун көнлеге кергәч, инде Гайшә анабыз пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм турында әйтте, ягъни ул тагын да күбрәк гыйбадәттә, тагын да күбрәк үзенең тәкъвалыгында, ягъни изгелек кылуларын инде арттыра иде, ди. Һәм инде шуңа күрә без беләбез, Рамазан аеның, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткәнчә, ул инде ахыргы 10 көнлеге аерым бер дәрәҗәгә, аерым бер инде Аллаһ Тәгалә каршында инде әҗер-савапларга ия булган аерым бер 10 көнлектер. Һәм инде шуңа күрә без шушы вакытларда инде күбрәк тә, ягъни ахыргы 10 көнлегебездә, Рамазан аенда кылган гамәл-гыйбадәтләребезнең инде матур итеп, төгәлләү 10 көнлеге итеп кабул итсәк иде. Мәсәлән, һәрбер эш инде э, билгеләнә үзенең ахыры белән шулай бит һәрбер гамәлне башлау белән генә түгел аны инде дөрес итеп матур итеп ян җиренә җиткереп тәмамлау да ул инде бик әһәмиятле булып торадыр һәм инде рамазанның ахыргы он көнлеге дә ул инде шушы безнең рамазан аены буенча әйе тырышып тырышып укыган таравих намазларыбыз Әйе, тырышып-тырышып укыган Коръәннәребез, тырышып-тырышып биргән хәер-сәдакаларыбыз, әйе, тырышып-тырышып инде башкаларны, ураза тотучыларны инде авыз ачтырганнарыбыз, әйе, мохтаҗларга, ятимнәргә, әйе, шушы ризыкка яки дә булмаса безнең ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә кылган гамәлләребезне йомгаклап, инде яңадан да матурлап куя торган вакыттыр. Шуңа күрә ахыргы ун көнлек ул инде матур ахыргы нәтиҗә ясау инде ун көнлеге дип тә әйтеп булыр иде. Һәм дә инде без беләбез, ахыргы ун көнлек ул да булса инде бик олуг бер кичә булган, ягъни Кадер кичәсенең дә булуы белән инде бик зур әһәмияткә иядер. Һәм инде шушы кичә турында, ягъни Кадер кичәсе турында Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә Коръәндә аерым бер сүрә белән безгә ул кичәсен, кичәнең дәрәҗәсен билгеләде. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең хәдисендә дә килә. Ягъни кичләрнең дә, ягъни төннәрнең дә иң хәерлесе ул шушы Кадер кичәсе. Ягъни Кадер кичә, әгәр дә без инде төннең иң хәерле төнне үткәрәсебез килә икән, әйе без Пәйгамбәрбезнең хәдисенә таянып әйтә алабыз, әйе иң хәерле төн ул да булса шушы безнең инде Кадер төне, Кадер кичәседер. Шуңа күрә иң беренче чиратта инде Аллаһ Субхану Тәгалә Коръәни Кәримдә шушы төннең дәрәҗәсе турында бик ачык рәвештә әйтте. Бу төндә, ягъни Аллаһның безләргә карата әйе бәрәкәте, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иңә торган төндер. Һәм инде без шушы төнне инде Аллаһ Субхану Тәгалә чагыштырды һәм инде тиңләде нәрсә? Мең ай белән. Яни мең ай бер үткәргән төнебез, яни хәзер вакытта безнең әйе киңлектә, Татарстан җирлегендә шулай бит. Әйе төннәребез бик кыска, бигрәк тә җәйге вакытларда. Әйе шушы бер кыска гына, яни кыска гына төнебезне үткәрәбез икән, әйе мең ай гайбәдәттә, мең ай изгелектә, мең ай Аллаһ Субхана Тәгалә каршында изге гамәлләр кылып үткәргән дәрәҗәгә ирешәбез. Әгәр дә карасак мең ай ул күпмегә тиң? Ул да булса 83 ел гомер дип әйтәбез. Ягъни бу инде кыска түгел, бу бик кешенең озын бер гомеренә тиң дип әйтәбез. Бу төнне инде шушындый олуг дәрәҗәләр безгә Аллаһ Тәгалә инде вәгъдә иткән икән, шушы Аллаһ Тәгалә вәгъдә иткән әҗерләрдән инде коры калмыйк, җәмәгать. Һәм инде бу Кадер кичәсенең инде ахыргы ун көнлектә яшерелүнең үзенең бер хикмәте дә бар. Әйе, ул безнең җәдвәлләрдә, календарларда без аны инде билгеләп куйдык, егерме җиденче кичә белән. Әмма ләкин инде бу кичәдә генә тукталып калып, әйе, ахыргы ун көнлектә, пәйгамбәребез салләһу алейһи ва сәлләм кушканча, ахыргы ун көнлектә Кадер кичәсен эзләгез, дигән сүзен дә онытмасак иде, җәмәгать. Ягъни, шушы ахыргы ун көнлекне, әйне һәрбер төнен, һәрбер төнен, әйе, Кадер кичәсендәге кебек, йә Кадер кичәсен үткәргән кебек итеп үткәрергә тырышсак, иншалла, инде ялгышмабыз һәм инде Кадер кичәсенә ирешүче бәндәләрдән булырбыз. Һәм дә инде шушы төнне ничек инде, нинди дәрәҗәдә үткәрү дигәндә, ягъни без беләбез, иң беренче чиратта Рамазан аенда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм төннәрен инде нинди дога кыла торган булган? Аллаһуммә иннәкә афуун тухиббул афуа фа'фу анна. Ягъни иң беренче чиратта Аллаһтан кичерү сорау. Я Раббым, я Раббым минем кылган ялгышлыкларымны, я Раббым минем кылган гөнаһларымны, я Раббым хаталарымны барчаларын да кичер. Я Раббым, кичер, я Раббым, кичер, кичер, дип, Аллаһ Тәгаләдән иң беренче чиратта шушы төннең инде дәрәҗәсе һәм фазыйләте ул Аллаһтан кичерү сорый торган инде төндер. Һәм дә инде шушы айда шулай ук Аллаһ Тәгалә каршында үзебезнең алдагы тормышыбызга, ягъни Аллаһ Тәгалә каршында хәерле булсын диюдән, ягъни үзебезгә тәүфикъ-һидаять сораудан, ризыкларыбызга бәрәкәт сораудан, сәламәтлек сорау, хәерле, файдалы булган гыйлемнәр сорау, ил-көннәребезгә тынычлык, әйе, хәерле, сугышлардан, фетнәләрдән, бәла-казадардан иминлек сорау, чир-зәхмәтләрдән инде иминлек сорау, инде дигән ки төндер. Һәм инде шушылар вакытта күбрәк догада, күбрәк истигъфарда, күбрәк Аллаһтан сорауда, намазда, гыйбадәттә үткәрсәк, Иншалла, Кадер кичәсенең дә инде фазыйләтенә, дәрәҗәсенә инде ирешербез. Шуңа күрә шушы вакыттан коры калмыйк, шушы вакытка игътибарлы булыйк, Аллаһ Тәгалә каршында инде шушы вакытларыбызны гамәл-гыйбадәттә, изгелектә үткәрергә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Вәлхәмдүлилләһ, ас-салату ас-саламу галә сәединә Мухәммәд.